A ra lomi mino hawikom tu vialte hna ka sian in herh tuk. Cha school ca si lo. Kanmah ca zong bak a rak si. I kanmah cha school siamate nih kan herh bikmi cu kan thim thiam lomi kha a rak si tikah khan thazang tampi ka ngah i amah zong Bawipa nih thluachuah nan an pek hna seh.

Mei, mei khi ka hmu le sehtun mui ka hmu hna, minung paw zong ka hmu hna, le makha vanram ah ka hmuhmi cu sui, sui zong ka hmuh hna le Pathian cu ka hmuh khawh lo a cheu tuk. Le makha Pathian a ka chim ka duhmi cu Pathian nih khan namah sinah khan her ram ah tla an duhter hna lo, van chuak ah an duhter hna makha chim ka duhmi a si.

Mah ruangah tuchun caan hi ka hman a rami vialte hell a um taktak ruangah hell kalter ding kan sanh hna lo i Bawipa duhnak kan rak nungo an ti hna. Bawipa nih kan fanu te thluachuah pe ko seh. Amen. Hna pacem le Pathian nih tangka lung na pul ahcun hi ram ka kal ding a si. Mithla kong hi ram kal ka duh ti lo le mino zong kai pe cang na.

kan rat kalnak hin atu tuzan kan mitau te he ai dang kan piang pai tuk hna nan thinlung zang kan ceu la tiah ka ruah voi khata ram pakhata siang pahan pa pakhat a um i cu siang pahan pa nih cun phung Syria tak phung pakhat khi a ser i mah cu phung a sermi cu a buarmi paoh cu thah an si lai tiah siangpahrang pa nih nawl a chuah. Cu siangpahrang pa nih cun fapa pakhat te neih i mi vialte nih siangpahrang pa nih phung a sermi cu zul vial a fapa pakhat tu nih cu phung cu a zul duh lo. A phung kha a buar caah kha a fapa Khaleb a phung kha uluk tuk in a zohmi le phung kha hmaan tein ram put rih a duh caah Tha fapa kha phung a buar caah a hngawng tan ding le thah ding a si. A lungre thei tuk le zeitinhnak ka fafa can ai ah midang a thi dingmi an um hnga maw tiah a ram chung lung vialte a kawl hna. Sihmanhsehlaw hmu hna lo, au la ka fapa caah a thi hnga tiah a ram chungah phenhchet thawng a thanhnak a zamhnak ahohmanh a fapa caah thi ngam ding um lo le cu tikah cun a timi cu a pa nih cun ka fapa caah ka ram chungah a thi ngam ding rum ding lo cucaah cun ka fapa caan keimah thi la keimah tu thihnak kuan cu ka ei lai i ka fapa tu cu luat siah tiah a ti i a fapa can ai ah a pa nih cun thihnak kuan ca in a pa nih a hmawng hrim thlai a thi le a fapa cu a luat. Cu tikah a fapa nih a van zoh tikah a pa a si tikah a lung kha a kekkuai tuk. Cucaah cun cu hlan ah sualnak vialte a tuahmi kha a fapa nih tuah ti loin ṭhatnak le a pa duhnak le rammi duhnak le thil dik thilhman tuah ai hman cang. Cucaah tucaan ah nulepa vialte hna zong na caah nangmah an hringtu na pa khi khua upa hna nih nangmah pakhat sual ruangah na pa a sual ruangah o nangmah na sual ruangah na pa kan thah la tiang na pa thap hna silaw tahchunnak ah hringtu na pa ka vai siter i siter u silaw keimah sual ruang ka pa in na lung a fah lai na ei ke kuai lai

ka hlang ko hna sih. Delhi kum lio ah kum thum chung zi thiammi thawhkan ah biaknak thla cam peng. Amen. Kum thum chung bak revival group kan ti le zing chiar thla ka cam hret lo bak in zat khat ah voi khat zong si lo a zing chiar bak in kum thum chung thla ka cam piarnak. Cucu kan group ten thla kan cam. Cutluk cun thla kan rak cam le a sual ti lo ding bak khi hiti bantuk ah cun kan lo hurham a tawng ti lo ding mu sinain kan ralpa sitan a zir zia cu hika kan hong phar kum khat nak ron ka fel tak kum zong kha chungkhar pumnak te na fa le ven te zong bit te zong khi thazaang ka la ngai sihmanhsehlaw

kan ca than hna cam nang rak ka bo mun ti zong kha tek te khan pan ko van chim du si kan i lom to kin khan kan ni val zong ke fa hna chan he kan nan kan hmu bang in a i hak chi he te he fa he chu chu ba pa ko sa mi a mu chung ka ke kan si nan cha thil thap kha man kan to kho lo nan cha a lomnak le kil kap kho nak zei le man atu kho mi kan nei lo mi chung a ro ziar kan thiam lo hi nan pu nan fa le hi khoika nan kalnak bo zong thlacamnak zong rak kan bawm ṭhan zungzal ko ti zong ka van cah duh hna hika a khuami dihlak hna van zoh ulaw hika kan pitan kan kan puvan van zoh hna hman ulaw hei tuak hman ulaw minung sinak ah an kum le an khua kum sawm ruk a phan cangmi minung nih nichuah ah siseh, nitlak ah siseh, chak ah siseh, thlang ah siseh, bawi parian kan ṭuan bawi parian ṭuannak ah cun tiah thadi thiam lo bang le retheih thiam lo bang in an vak le bawi parian ṭuan le nihin ni ah nang le kei thazang a ṭhami le thazang a ṭhawmi mino te kan si rih nain kan hei um sosok in hika tampi kamtu zo ah hin Pathian mui a lang thing than ti hi keimah pumpak zong ka hmuh i nanmah zong nan din cio tiah ka ruah hika hmuna kan nih vanzang te fan kan fale hna hi ti ko lo cu keimah bang nan si la tiah mithen cu ka zuh ko fale Bible cacang khat hmanh a rel piak kho lomi a rel piak kom lomi mu

thadi le zangban hika ah thafak em em in an hong kan au piak mi le pathian bia an hong kan cawn piak mi zeitluk in nih a sunglawi a sunglawi tuk in zei hmanh a cawk ko mi si cun hi a kan au piak mi tu zan ah kan cawm piak mi zong hi kan nih nu le pa nih zeitlak kan rian tang ve an nih cang kan kal tak tila kha nang le kei nih cu hlan kan lam hon kan zulh a si ahcun kan fale hna in an ṭha lo maw? Atu lio kan fale te hi a caan lio te a si. Cucacun nu le pa tu zan ah a rak chuak mi hna zong kan thinlung on ve a si ti ka duhmi cu kan fale te hi zeitin zeitindah kan cawnpiak ve hna i kar kan hlanpi ve hna la zeitindah tipil le thazaang kan pek hna chungkhar sunnak Baibal carelnak siseh thazaang la pi ve hna selaw cite cun kan khua a lung hringhran ko la a nuam ko la ti zong kha khuami si zong kan van cah duh kan lawm tuk tuk ne ka kapitan le cungan nan cung kan lawm tuk khuami nih kan in kap kho bak hna lo mur la ka lung se zei man nan cah tu khuami kan nei lo sihmanhselaw hi nan nan fal na kan ko cite hi kan si ko cah hin zei po sia a rawh zia tu kan thiam a rawh piak zia tu kan thiam u law te cun hmailei zongah nan thla tamnak zong tam ten u thong kan tu kam zungzal ko u nan ma bok kan herh zungzal ko ti kha van ca duh hna ka duh tika khuami kan vi lak te nih nan cungah khan i lawm tuk hringhran timi kha keimah pupa hna khuami di lak ai in lawmhnak bia ka chim hika kan ti le kan pu cungah kan i lawmhnak kut langhternak kan zate zakei deng kan si aw kan chim thiam lo kan rel thiam lo nak ah kan kan ngai thiam lo hmailei caan zongah hiti bantuk te hin pal khawh than le pathian bia ruh ruh than khawh zong te

Cun ram an rak sual. Nithaknak in a donghnak tiang tel tluang tein Pathian kan hmuh tuk khawh caah kan Pathian i sawseh. Hi lam ahcun kan theih cio bangin inn le lo he zei kan ti la, hngakchia nih a deh tein deh hmanh ah hin inn hlang kan cah bangah ahcun

a bialcia ca zongah inn inn a lo khua caah cun mun ti le kekah hin lo tete in chung tu kha khua caah cun mun tiah an zei zong te tete in caan he an kan hmuhter caah hin an cungah hin kan lung ai lawm hin plan kan mah nih an dawtnak kha zeihmanh kan tuahpiak khawhmi hna um lo Pathian tu nih theihpiaknak sawlah thluachuahnak he zuudawt hna sih kan chimta kan duhmi sih Cun tongpal te AA pa nih khan a chim bia ko cang man tongpal te a chimta kan duhmi cu siarin bantuk pungsan lawng te khin ka fa ka ka fa na te he tuang bia ka chim lu la ka um da zei tuang bia kha ka chim na hngakbia kan ka lan hol cu ahcun ka lungthin chungah a tak takmi ka kan hol cu cu tuanbiak khat ka hmuhmi cu an fale te he ngakchia nu pahnih siang kai hi si siang kai da an sa pa an sa pa nih khan an nu dan pa nih khan an fale te kha an van thlah hna i

Cucun pakhat kha ra ṭhan ve. A nih an kan hmuh ṭhan ah pakhat a nu nih cun kha ka fa na hmu ko lo maw tiah a hei ti ti si. Hmu ko tiah a hei ti ti si. Kha mitthli khi Khi bantuk pi luatnak dingah khin kati ah khan tuan ahcun a ti bantuk khan a pahnih tu nih cun kha ka fa khi bantuk i a harsat ning le a veimi pawl khi hawh harsa tuk i ummi pawl khi mikhi pawl a bawm a chang cu tu hmun ah kan doh a tu sian kai tu si cu laka chim duhmi cu bawlung Cu he pehpami zan khat ah bawlung chuih ka zoh na bawlung chuih la khan an van i dei na minung zong he i lok tuk an chim cu a tap na a tap ni um cu cun ti song ah kan ti ni um cu cun a fak bak ya fak ni um kan um ning kan i lok song ah kan um ning he ai khat chiu ton lo Tuzaan zeithlap a chim duh ti si si ahcun tuzaan caan zong ah hin upat nu kan ta hnu seh ka ra seh. A thiam bia in nan kan ṭhanghnak ah hin i chiap kan ca cun ve pek ka cong khet kan bat hap tak kon la kan lungthin nih khin a duk ngai ko. Ma chia kan ca cun ve aa thok lo mi zong kan ko samaksala ka chim duh mi cu kan ti

tiah cathiang ah kan hmuh bantukin khuami dawtnak zawnruahnak taktak in hi tluk anemat lo bu an an caan sunglawi an kan pek mi hi Pathian nih an theihpiak lai i vanzang khuami nafa le te hi atu hi thlaici nan tuh mi hi zungzal ca a si ko timi kha lunglawmhnak in ka biak ka donghter

kan zuan hun ko lai mi zong fa zumhnak ka nei ka van long khun nak belte thasi de san e pa cho kan ka she i del hin um liu a je share thasama an kal kan de lom khi ka mun phak lai zong a anu he hung ngun he ma he sa dan huam

minung tampi nan um ko nain kan santlai do bu le patu le pa hna santlai do bu hna rak si men hna lam chian takah hruaitu pakhat si ve cu hruaitu pakhat hna i thil a hmawm in a tu mi ka ngol chang ka tu a ti lo a ti tikah cun zeitluk dah sun loi mu cu za krifa bu hruaitu kan khur hruaitu kan si zongah mipit hruaitu cu bible ka chungah zeimaw zat khin da ba i hlat ding si chu o zeimaw zat khin do ka hlan kan si chu

A ei tu hla vial ka zan ding ko te pas lung a fak tu nu kan le su zan tu zan se ban tukin nan pi de nan pu kan pi da kan pu kan nu kan pa kan cha sung roi kan te ti tlukin pathian bia he vawlei cung an hu mi an tom mi thil he an kan chon tiang mi he châu na phong ta si lo nung thiang dim te kom ta si lo tlang cung khutrak mi bantukin

Fetak tein hi bantuk i crusade zan thum an kan tuah piakmi le Pathian bia an kan chimhmi vialte hna kan lungthin cu a chia hna silo kan te le kan fa vialte hna nih mi cawnpiak khotu le lamtla hmuhsak khotu an si i zungzal nunnak ah an lan khawhnak ding caah nu le pa nih rian biapi tuk kan nei ti kha van chim ka duh a hlei khun in epa zong nih tete khan bantuk tein midang zong tete khan dai i zuam ce u Pathian Pathian hmaika minung hmaika biatak nan kawi a biapi tuk kai bawi ta ti pasal na kain bawipa Jesuh cu ka zumh na ti i na kain thangṭhat i na nun in thangṭhat sia cun Pathian pa na ko ta ti ti so na cu ta cun tu zan ta le kan kin a tette kang ko lomi zong nan mun tein nan mah te kan van tuk nan mah te kan thil ka tuah kon choi vai thai leng no nan fa le cha thil tla ma thil tla lo kan miphun ca thil ṭha thil ṭha lo kan pathian ca thil ṭha thil ṭha ti kha i ruat mu le ka hlau ti kha som ka tu hna kan ta le van te zong pathian nih nan lungkamnak kip ah pathian nih tuan chuah hna seh a van lo chuah vawlei sung chuah taksa phun dong hna kan zang te zungzang ko na se ti kha a chim ka duh i in neitu zong tuah len le pa chim bantuk te kha si i tluk in ne lo zong kan tan mi cu lom ka phung kan mai le zong ah van zakho te pa na nih

Hmailei Bawipa nih khuakhan zathiannak in chap chin lengmang ko hna seh. Kan i lawm tuk timi te ka ruahnak bia ka chim vial ka hman thiam lo i ka pehzulh ṭhan dingmi cu a kan chimh lengmangmi Hellram ah cun na sal in fim lai ti kha mu lawipi awk te kha run chim ṭhan ka duh. Cu tikah cun kan tutan nih kan pawman nih Pathian bia an kan chimh ko hi teh kan ngai duh lo ti nan theih lai timi te kha thei zungzal hna sih law kan hi tutan i kan i lakmi thlarau khamnak te dirpi zuam hna usih cun kan ka i kan fal i khamh kan si cang kan timi kha Bawipa nu fanu fapa tete zong hi vei

thawngṭha bia an, an ngaihmi, an theihmi te kha a ṭhannak dingah hin bawm cia hna usih. Kan siamah tein kal hmuh, kan sian tein kal hmuh, a ṭhanter tu na pa nih an si timi te kha tuzan ralchung tu, tuzan tete khanmi, church thinlung te tete khanmi, kai mang te zong a phiat cang van ti le kai lawm tuk hringhran i, ka hin, Vanzang khuai hi kan hruaitu kan chairman zong nih ti tik kai lawm tuk kan Pathian min ka thangthat ko. Kan siamah nun a chimmi kha kan theih ko la. Vokpi lo i co lawng nih khan an tuahmi thil ah an vai bual lengmang ti kha maw mico nih a luak i vokpi cu ai khawtnak hmun ah khan a thian ko nan ai khawt ṭhan e ti kha bantuk khan Ahang mang kan um ti nak kha lo Bawipa nih kan dihlak cungah thachuahnak tlunter ko seh. Tu zan ah hin minung sinah tete khan mi kan si lo cah nung Pathian sinah tete khan si kan si. Cu ca cun tutan nih kan theihmi bia a sunglawi tuk ca hin Satan nih na lungthin caan a sang nawn a ka bantuk bia thang cu kan theih si a ti bantuk maw a vil zong a tlamtlin lo zong takpi mikip nih bia nan ruah lai.

Thengte ah kain kan siamah te, kan saya te, tampi le kan pu Christian an kan biak lio caan thengte ah khan kal khawhnak kha taksalei thluachuahnak kan hmuh ve caah kan thengte ka rak kai. Cun a pahnih nak cu tunah an ka u nih van chim cang le van no pa hi kuin kha a rak i phiat diam cangmi si lo nak khan a thau pian ṭhan i a khai ṭhan a kha thi thup lengmang khan khai lengmang theihlang ah ram chuah zong ṭhawng taktak kha sen atu vai khan na khai bak ah sin ka chen bak pa pathum kan nei cang kan i chen bak kan buai lio cuahmah khi se da tu te ah tihin mah ka hrim hrim in kai phiat cang avan ti tikah hin kai lum tuki thlarau ne chuah cangmi zong kha ka bolin te ka van khang ṭhan Cu pinah kai lawm tuk hringhran. A ka in kan thong chimtu kan pi le kan pu Bawipa nih a lungpi hrim hna. Zan zan nih a chimmi ka khat te kan ka thinlung ah hin rian a tuan tuk hringhran i nan nu le an thih lio caan ah nan ṭah ning le kan Bawipa Jesuh Khrih a thihnak ah nan ṭah ning timi a chimmi kong te kha kan lung a thin lung ah Bawipa nih bia chim hrimhram ko. Ka nu nih a kan thih tak, kan ṭa le pahnih nai ah a kan thih tak. Kan hei ṭah ning, kan ngaih a hei chiat ning. Kan Bawipa Jesuh Khrih kan ai sawh i a tuar i nunnak a pek.